Gaafa lola Uhud Nabi Muhammadin dhahaman. Dhahaa jajjabduu dhahaman. Qurayshi nama hedduu dhahee Rasuula Rabbii gaafsa. Ajjeesuuf murteessanii Rabbi baase jala. Dirree Uhud bakka jabala Rumaat jabala Uhud gaara Uhud gara mirgaatti hambiftee Madiinaa gara bitaatti hambiftee jabala Rumaat gaala gaara xiqqoo takka jirti ta warri xiyyaa gubbaa oole gaafa lola sanii namni shantamii tokko Rasuulli Rabbi achi gubbaa qubsiisan. osoo isaan achi dhaabbatan rasuula rabbii argatte qureesh jalqaba dhakaadhaan dhahan cinaacha kana rasuula rabbi tokko sayfiidhaan dhahee rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam mataa isaanii ka silaa mataa bakka lamatti muru Waan sibiila isaan matarratti lolaadha- lolaaf godhatan gadi mure. Fiigaa dhufa ilmi kee du'e jedhanii. Sanarraa dhiisaa nabi Muhammad jiranii jedhe. Abbaan kee du'e jedhanii. Sanarraa dhiisaa nabi Muhammad lubbumaan hafanii har'a jirti rasuulli.

jiran rasuula rabbii illee dhufaa jedhan karaa kana dhufan jette alayya an araah ijaan argu maleen amanuu nabi muhammadiin agarsiisaa jette nabi muhammadiin namni lama qabee deemaa nabi muhammadiin dhiin irraa gadi jigee miila dhahmanii ni okkolanii salawaatu rabbii salaamuhu alayhi rasuula rabbii akkana argitee fuula keessa laaltee kullu musiibatiin ba'adaka jedha Musiibaan hunduu ta ati keessa hin jirre rakkoon tamuu ta ati keessa hin jirre martuu anaaf xiqqoodhatti rasuula rabbiiti. Homa fedhallee na mudatu wanni fedhallee na tuqu musiibaan siinatti hin dhufin ana bira xiqqoodha jetteen kullu musiibatiin ba'adha ka jalal yaa rasuula.

dhaabde sahaba itti ergatanii rasuli rabbii kutbaa godhan minbara dubartii wahii dhuftee minbara isinii dalaynaa waan irra dhaabbattanii wayta dadhabdan irra teettanillee jettee rasula rabbii hayyee jedhanii naannoo uxud gaar uxud biraa oddoo masnoo wahiitu jira mukachi keessaa jedhanii minbara nabi muhammad ka darajaa sadi qabu dalaganii rasula rabbiiti Jum'aa itti aantu minbara fuudhanii masjida Rasuula Rabbii keessa kahan. Muka san dhiisanii Nabi Muhammad minbara san gubbaa ol bahan. Minbara jalqabaa irra ejjatanii ka lammaffaa irratti ol bahanii ka lammaffaa sana irra dhaabbatanii kutbaa godhan. Wayita dadhaban ka sadaffaa sana irra gad ta'an sallallahu alaihi wasallam. Minbarri sun haga hijiraa waggaa dhibba jahaa fi shantamii afuriitti duniyaa irra ture laal. Gara waggaa dhibba jahaa ol minbara san tiksee warri taarika. Gaafa masjidni Rasuula Rabbii hijiraa waggaa dhibba jahaa fi shantamii afuritti masjidni Nabi Muhammad gubate gaafsa wajjin gubate minbarri Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Wayita isaan jirma mukaa timiraa dhiisanii gara minbaraatti as garagalan dhufanii jedhan jirmi mukaa sagalee ol fuudhee lallabee boohe takka dhageessanii sahaabaan hundi dinqisiifamanii rifatanii sahaabaan guutu sagalee akka daa'imaa xiixiidhu sagalee xiixu Rasuulli Rabbi minbara irraa gadi bu'anii itti dhufan. Akkanatti muka harkaan qabanii sukkuuman Rasuulli Rabbi. Wayita Rasuulli akka harkaan qaqqaban akka wayita ijoolleen boottee boohicha xumurtu jettu sana agartanii sagalee san dhageenyetti sahabaa. Wallaahi jedha Nabi Muhammad osoo an dhufee qaqqabee sossobuu baadhee haga guyyaa qiyaamaa akkanumatti booha jedha Rasuulli Rabbi.

Ka mukni mukni nabi Muhammaditti dharra'u isin maaliif nabi Muhammaditti hin dharraane jedha. Sallallahu alaihi wasallam. Jaalalli rasuula rabbii waa sadii hin mirkanaa'a. Nashiidaa miti. Salawaataa feesbuukaa fi lafarratti salawaata buusu miti. tiishartii fidaa ka jedhu birrii dhibba lamaan bitattee godhattee sunnaa isaanii daakaati miti fidaaka sunnaa isaanii daakaati jaalalli nabi muhammad guyyaa jum'a jum'aa mudawwara tolfattee suuraa bareedaa tokko kaatee feesbuuk irratti maxxansisee salawaata buusuu miti Jaalalli isaanii mawlida eeydee maqaa jaalala isaaniitiin marqa nyaachuu miti. Ixaana arfachuu miti. Jaalalli Nabi Muhammad waa sadiin mirkana. Tasdiiquhu fi maa akbar. Homa Nabi Muhammad jedhan karaa sahiihaan si dhufe hunda dhugoomsu.

Nyaata samiirraa dhufe ka ruuhin ittiin qallabamtu ka waan feete waan feete soo nyaatte kitaaba feete soo dubbifte amantii feete soo hordofte saayinsii feete jala soo fiide waan abadan laga nabi Muhammad keessaa quufuu dandeessu bakka birooti argachuu iman dandeenye abadan. Abbaan kee huccuu gannaa fi bonaa ka arfaasaa fi birraa yoo sii bite ka wayta bonaa huccuu haphii ka wayta qorraa huccuu furdaa sitti uffise nabi Muhammad immoo faqad albasaka rasuulullaahi thawban wa thiyaaban wa thawaaban Uffata har'a bichaa miti libaasu taqwaa ka jahannam irraa si ittisu akka jahannam jismii keenyaan nabi Muhammaddu si uffise kamtu caala abbaa keeti moo rasuula keeti abbaa keeti moo rasuula keetu caala yoo abbaan kee mana dhoqqee fi simmintoo fi bilillee fi mukaa fi mismaara walitti tumee mana gaaddisaa si ijaare Nabi Muhammadiin immoo sababa isaatiin Rabbi jannata keessatti adada ati subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi azim jettu mana si ijaaru Rabbi. Nama waa ja'a of naa qabe jannata keessaa irra walakkaa jannataatti mana bareedaa ka sammuun isaa yaaddee hin beekne natu of qabaaf jedha rasuulli Rabbi. Akka Rabbi isaa kennu Rabbiin kadhaaf jechuudha.

ka gaafa dhimma namaa maa shari'aadhaan hin deemtu namaan jettu ka gaafa dhimma keetii yoo nam shari'aa dubbatu atii rabbiin sodaadhu namaan jettu anta kadhaabin kijibda ka gaafa sitti tole qofa salaattee soomtee diinii kana fafakkeeffatte yookiin immoo guyyaa jum'a jum'aa suuratul kahfiin feesbuuk irra poosti nuu gootee yookiin ispiikariin mana keessatti banattee dhageeffattee guyyaa jum'aa dhidhiqattee salaattee guyyaa kaan salaanni hin jiru seerri tokko hin jiru shari'aan tokko hin jiru anta kadhaaba ati kijibaadha ma ahbabta rasuulallah nabi muhammadin hin jaallanne Waraqaa fi gaazexaa fi oduu fi miidiyaa fi diraamaa fi piraankii wanni duniyaa guutuun si biratti qabatamaa fi fudhatamaa fi gammachuuf jaalala sii kennee hadiifni nabi Muhammadiif qur'aanni rabbi yoo si biratti mi'aasan hin qabaanne anta kadhaab kijibaa itti rasuula rabbiin jaalala. ka gaafa gammadde qofa diin fudhattee ka gaafa lolte aarte diin rasuula rabbii gattee miilaan irra deemtu anta kaddaab ma ahbabta rasuula allah sala allahu alayhi wasalam rasuula rabbiin jaalate rasuulli rabbii jaalachuun isaan dhugoomsu waan isaan itti nu ajajan dalaguu Sunnaa isaaniitiin dhaadachuu, bakka namni diinidhaan saalfatutti ati diinidhaan boonu, diinidhaan hin boonna moo hin saalfannan? Ittiin boonna moo ittiin saalfanna? Waan har'a ati yeroo ati diin jajjabeessitee areeda kee filattee surree tee gabaabsitee diin islaamummaan sirraa mul'attee bareedina miidhaginni meeqa sirraan argame yeroo ati deemtu namni faaraadha kun zamana hin fahamne gad duubatti hafaa namaatti namni siin jedhu keessatti qaanfatta taanaan ati rasuula rabbi hin jaalanne. Bakka namni sunnaa rasuula rabbiitiin qaanfatutti ati achitti dhiirummaa bareeduma diin nabi Muhammad agarsiisuu qabda sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf jaalalli rasuula rabbii sadan kanaan mirkanaa'a. Nama isaan jaallatee waan isaan jaallatan jaallatee rasuuli rabbi illee isa jaallatanii rabbi illee isa jaallatee

Akkaataa isaanii guutuun Rasuula Rabbii qeeballee, jaalallee, yoo dogongoraa fi hanqinni sababa hanqina iimaana keennaatiin nurraa mul'atellee keessi keenna Rasuula Rabbii jaallata. Namticha tokko sahabaa Rasuula Rabbiiti yeroo hedduu farshoo dhuga. Farshoo dhuguun haraama. Namni farshoo dhugu ibidda gala. Yoo irraa osoo hin toobatiin du'e jahannam seena namni farshoo dhugu. Nama farshoo dhugu malaa'ikaan rabbi ittiin kalooftu rabbi biraa jibbamaadha rabbi biraa darbamaadha namni farshoo dhugu yeroo ammaa maqaa gargaraatti moggaasee namni bifa gargaraatiin zamana nu godhe hiriyya akkas na godhe zamanni badee jira jedhaatuma farshoo bakka argite seentee dhuydu anta lasta min ummati muhammad sunnaa rasuula rabbi jala deemaan jirtu ummata muhammad keessa lakka'amaan jirtu keessattuu halaalfatte taanaan halaala maal qaba akkanumaan shari'aa mataa nu cinqafa jette taanaan takfur hin kafarta islaamummaa keessaa baata Osoo haraamummaa isaa beektu akkanumaan islaamummaan mataa nu cinqee dhiibbaa nurra godhe malee farshoon maal qabdi jette taanaan islaamummaa keessa baata. Yoo ammoo osoo hin halaalfanne lubbuu tee dadhabdee ka dhuudu taate faasiqa jedhamta. Munaafiqa jedhamta. Nama sadi rabbi ijaan achi ilaalu jedhan rasuulli rabbi guyyaa qiyaama sadan keessaa tokko nama farsho dhugu rasuula rabbi jedhan sallallahu alaihi wasallam. Nama sadi malaa'ikaan ittiin dhihaattu jedha. Nama huccuu uffata shittoo za'afaraan jedhamu shittoo dubartii qofaa uf dibatee deemu malaa'ikaan ittiin dhihaattu. Nama janaabaa qabullee haga inni dhiqatutti malaa'ikaan ittiin dhihaattu. Nama farshoo dhuge yeroo inni sakkare sanillee malaa'ikaan rabbi ittiin dhihaattu dha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam. Akkasuma ta'uu wajjin farshoo dhuguun kee, badii dalaguun kee, dogongora adda addaa keessa bu'uun kee Rabbi irraa fagaatte jechuu miti. Mucucaachuun dogongoruun banii aadam irra argama. Dhoqqe irraa uumamne waan ta'eef mucucaachuun irraa nu oolu. Waan dhoqqe irraa uumamneef, waan biyya irraa uumamneef. Garuu irra filamaan namaa nama kufee kufuun salphinaa miti kufanii achitti hafuudha miti. Dogongoruun salphinaa miti dogongora san irratti hafuudha achirratti du'uudha.

osoo bahuu barbaadanii silaan qophaahan jedha namni bahuu barbaadin qophaahami namni jannata galuu barbaadi qophaahu qabu qophiin maali tokkoffaa toobaan ni toobannaan wanni an kana kaaseef gadaa rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam amma nama farshoo dhugu nama badii gargaraa keessatti argamu ijoollee teenya kaa namni garii rifeensa gubbaa kanaan biqilchee jala ciree surree fa'a akka fedhe godhee deemu namni gariin sadarkaa kufriititti achi darba dogongora kun Irraa fagaachuulleen dogongora. Itti dhihaatanii gorsanii ofitti as qabanii jaalala dhandhamsiisanii bareedinaa fi miidhagina islaamummaatti garsiisan malee fageenya ijoolleen rabbi ijoolleen marfeensa jalaa cirtanii deemtan hundi isin warra jannataati miti haasayaa miti kun yaa akhi islaamummaa miti kun. Islaamummaa miti. Namni tolfachuun miidhagina islaamummaa agarsiisuun dirqama keenya dogongoruu danda'a namni. Gadaa rasuula rabbii namicha saaba tokko jira gisee hunda farshoo dhuga. Saaba farshoo dhugu takka dhageessee. Hin jira saaba rasuula rabbii keessa nama farshoo dhugu. Nama zinaa dalagee jira. Saaba tuquu fi miti bara ilma namaatiin dogongora nama. Garuu toobatan hundi saaba warra jannataati. Hundi saaba warra jannataati. Warra rasuulli rabbii maqaa dhahee himee fi kan himin illee hundi isaanii warra jannataati. Binassil Qur'aan.

Farshoo dhugee ima fidanii tuman yeroo hunda. Gaaf tokko qabanii fidan farshoo dhugee. Maali kun rabbi isa haa abaaru yeroo hunda fidanii jedhe kana yeroo hunda mataa nu gargal jedhe saabtichi wayii achi ilaale. Jecha inni jedhe kana dhagahe rasuulli. Ka'an lafaa rasuulli rabbi. Akkas hin jedhin jedhanii. Shayxaan irratti hin gargaarin haadha rasuulli. Annama kana rabbiif rasuula rabbii jaalatuu isaa beekan rasuulli rabbi. Laal farshoo dhuguu isaa wajjin Nabi Muhammadiin jaalata, Rabbiin jaalata. Qaanqeen imaanaa isa keessaan dhaame. Haga keessi kee kun kun halaala kun haraama siin jedhu keessa sagaleen sun jiru ati qalbiin kee hin duune hin jira. Guyyaa tokko hin deebita inshaa Allah. Gaafni ati duute gaafa kami beekta? Kun halaala kun haraamaa lubbuun kee jechuu dhiifnaan duute jirtaati. Gaafa jirtu immoo qalbiin kee jiraachuu waan ati beektuun keessi kee kun wayita waan fedhellee dogongora fedhe dalagu keessi kee kun wanni kun hin ta'u jedhaa osoo beeku osoo didu kun keessi kee akkasitti osoo beeku itti deemnaan qalbiin kee hin jira deebi'uu qabdati. Kanaaf sahabtichi tokko dhufee Rasuula Rabbii bira yaa Rasuulallah zinaa dalagaa hayyama naa godhaa jedhe. Rasuulli Rabbi achi darbe hin abaare hin arrabse hin abaare laa kottu na taskana jedhe. Zinaa kana osoo haadha keetii dalaganii jaalatta laa laa laa inni haadha ta'e hoo adaadaa ta'e hoo adaadaa gara lachuu adaadaa gara haadhaa adaadaa jettiin Oromoo ta gara abbaa immoo abbeertuu jedhan. Abbeertuu jedhanii yookiin adaadaallee jedhamti abbeertuu illee jedhamti. Abbeeraa kun abbeertuu. Feetaa osoo jalatti laga hin fedhu. Mucattii tee hoo hin fedhu. Jaartii tee hoo hin fedhu. Bara akkasumatti namni jara saniifillee ofii jara of jara saniifillee jibbaadhe jechuun namni ati badii itti dalaydu kun jara kana keessaa tokko maa miree?

Dogongoru ni jira jaalalli rasuula rabbii maasiyaa garii dalaguudhaan inni nama keessan badu. Namni gariin osuma rasuula rabbii jaalatu dogongorri irraa argamuu danda'a. Garuu immoo jaalala rasuula rabbii fakkeeffataa bakka dogongoraa fi dhoqqee fi baktii hundatti argamuu qabu. Bakka shirkitti argamuu qabu manni namni ummata Muhammad keessatti of lakkooftu. Iddoo shirkiin keessatti gaggeeffamu, bakka ulamaan irraa se'e, bakka ulamaan irraa masjida irraa sitti haasa'e, iddoon kun haraama sin jedhe, wanni kun haraama sin jedhe, koonsartii ta'e, istaadiyeemii ta'e, bakka abbaan fedhe itti si waame, maqaa Oromummaatinis ta'e, maqaa sabboonummaatinis ta'e, bakka shari'aadhaan walitti bu'u taanaan hin jiru. Filmaanni jira achitti. bakka rabbi wanni kun waan rabbiiti jedhametti filmaan hin jiru nuti duniyaa tanarra ka jiraannuuf eennuuf lillaah qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin jireenyi keenya hundi rabbiif wanni duniyaa tanarra jiraannuuf gaafa diiniin tuqame gaafa diiniidhaan tuqamne hiika tokko hin qabu jireenyi nuuf hiika qaba Asitti immoo dhumarratti dhaamsi tokko kan isinii qabu yeroo aduwwiin tokko tokko gadheen tokko tokko namni firaasha sheeriitiin dhalate tokko firaasha sheerii beektaa? Firaasha sheerii nama firaasha sheeriitiin dhalate jechuun maal jechuudha? Warra firaasha sheeriitiin dhalate firaashin isaa sheerii ka siree sheeriin beektaa? ittiin dhalate warri mataa isaanii dukkanni dhaale ka waan jedhutti osoo ka beeku ta'ee fokkina jecha isaa san itti qaanfatu umrii isaa guutuu itti gaabbu umrii isaa guutuu yeroo tokko tokko gabbaatee gadheen takka wayta nabi muhammadiin arrabsitu sooshaal miidiyaa gubbatti tarkaanfiin ummanni islaamaa fudhachuu qabu maal fa'i